Grazzi ħafna, Dottor Gonzi, Sur Vassallo, Sinjura Vassallo, Natalie. Nirrid nirringrazzjakom ta' dal-unur li tagħtu lili kull sena, issa naħseb kienet jew it-tieni jew it-tielet sena hux veru, li nkun preżenti nattendi propju għal din l-attività. U għalija hu unur li nkun fost dawn l-anzjani li huma mudelli tagħna, mudelli tassew tagħna, u jalla dan il-premju li issa daħal fl-għoxrin sena tiegħu jibqa' għaddej ħalli nkomplu nagħtu viżibilità lil min qed jikkontribwixxi anke fl-iktar, ħa ngħidu hekk, żminijiet fejn suppost qiegħed jistrieħ jew tistrieħ, xorta waħda baqa' jikkontribwixxi għall-komunità, għall-komunitajiet ta' pajjiżna. U allura jiena meta nħossni fost nies ta' altruwiżmu daqshekk kbir, ta' ġenerożità daqshekk kbira, ta' qalb daqshekk kbira, ta' ħeġġa, ta' determinazzjoni u ta' tant entużjażmu biex biex jibqa' u tibqa' tagħmel il-ġid, jiena dik timlini timlili ħafna qalbi u tagħtini ħafna kuraġġ. Għaliex qed ngħixu f'dinja fejn ma tantx tħallilek żmien biex tħares lejn xi ħadd ieħor. Qed ngħixu f'dinja fejn kważi qed inkunu nkoraġġiti biex taħseb għalik innifsek u taħseb għalik innifsek u forsi, forsi, forsi jkun hemm mument fejn taħseb f'ħadd ieħor. U allura meta mbagħad kif qal tajjeb Dottor Gonzi, xaq ta' dawl jew tama ma nafx kif għattamma intu tajda tara daqsxejn eżatt is-sentimenti li tinħossien. Meta mbagħad, bis-saħħa ta' dan l-award Nazzareno Vassallo Award kull sena qed inġibu fuq quddiem dawn l-anzjani tagħna li għażlu li mhux joqogħdu jistrieħu jistgħu jekk joqogħdu jistrieħu u joqogħdu mbqar imorru passiġġata jew joqogħdu anke fuq xi bank jagħmlu xi ħaġa li jixtiequ huma żgur li ħadd ma ħa jgħid xejn imma jkomplu jaħdmu biex ikomplu jiżirgħu dik iż-żerriegħa tal-altruwiżmu fil-komunitajiet tagħna, ta' solidarjetà, għax fil-ħidmiet diversi li smajna huma ħidmiet ukoll ta' solidarjetà. F'din id-dinja fejn iġġagħlek tkun egoist aktar minn kollox, hija verament xaqq ta' dawl għal pajjiżna. U Joe minn taħt qalli, Joe Borg, Bonello qalli nawguralek, jiena nixtiequ jawgurali li nkun bħalu, li jekk Alla jrid, jekk il-Mulej jislifni l-għomor, inkun nista' nkompli nikkontribwixxi. Jekk iħallini bl-enerġija li għandi, bla dubju ta' xejn, id-dar ma tkunx tesani, jiġifieri jkolli nara x'se nagħmel, għax inġennen il-familja tiegħi. U mhux jawgura lili, nixtieq nawgura lil kull wieħed u waħda fostna l-Maltin u l-Għawdxin. biex kull wieħed u waħda minna ma nħarsux lejn tmiem, imma dejjem minn fażi għall-oħra ta' ħajjitna biex inkomplu nagħmlu dmirna u dmirna jkun ukoll jiġbor fih dmirna lejn il-komunitajiet tagħna. M'hemmx mument f'ħajjitna fejn nistgħu ngħidu niefqu milli nagħmlu l-ġid jew nikkontribwixxu, m'hemmx mument, u tassew nixtieq li l-poplu tagħna jifhimha din, li għandna d-dmir li nibqgħu nikkontribwixxu, għandna d-dmir li nibqgħu niżergħu ż-żerriegħa ħalli l-komunitajiet tagħna jkomplu jiżżejnu b'nies altruwisti, ħalli nkunu nistgħu l-komunitajiet tagħna nkomplu ntuhom dawk Dak, dik il-vitamina, dawk il-valuri li ommijietna u missirijietna taw lilna, ħalli jgħaddu għand it-tfal tagħna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Hekk jixirqilha Malta u jekk, hekk għandha bżonn Malta. Nies bħalkom li tkomplu turuna, tkomplu tkunu mudelli għalina u għal dawk li jridu jiġu warajna. U allura jiena filwaqt li rrid nifraħ lil CareMalta għal 25 sena ta' servizz qawwi U rridu ngħiduha din li wara l-Knisja kontu intkom mis-settur privat li tajtu mudell ieħor importanti ta' ħajja diċenti, ta' ħajja ta' kwalità, ta' ħajja b'livell lil tant u tant anzjani f'pajjiżna u fil-komunità. U mhux b'mod istituzzjonalizzat imma b'sens ta' komunità. Jien qed nitkellem wiċċi minn quddiem għax issa naħseb żort numru Numru mhux ħażin mid-djar ta' Care Malta u kull meta mmur inħoss sens ta' familja, sens ta' komunità, sens ta' aħwa, sens ta' sharing, sens ta' ownership ukoll u sens ta' pride fl-anzjani li huma fid-djar tagħkom. Jalla tibqgħu sejrin hekk u konvinta, nħares lejn Natalie, lejn Natalie qed inħares, ta' Sinjuri Vassallo, għaliex naf x'qalb kbira għandha, naf x'passjoni għandha, x'dedikazzjoni u xi professjonalità għandha għal dan ix-xogħol u allura konvinta li kif għaddew dal-25 sena, suċċess wara l-ieħor, tikbru minn sena għal oħra, hekk ukoll jekk Alla jrid il-25 sena li ġejjin b'Natalie tmexxi fuq quddiem flimkien mat-tim professjonist li għandha u wkoll iddedikat għax kelli l-opportunità li nitkellem u nkun, jekk Alla jrid Caremalta tibqa' tkun ta' mudell u ta' eżempju promotur ta' dignified living, kwalità ta' ħajja li tagħti tassew id-dinjità għax fl-aħħar mill-aħħar kull bniedem jekk ma jkollux dinjità u ma jkollux rispett ma nkunux qed intuh l-aqwa u l-aħjar jista' jkollok il-miljuni fil-but jekk m'għandekx dinjità u jekk m'għandekx rispett M'għandek assolutamnt xejn tkun imneżża' minn dik l-uminità, l-umanità tant essenzjali biex aħna nistgħu ngħixu kif suppost ngħixu. Allura grazzi Care Malta u nawgura għall-25 sena li ġejjin narakom minn hemm fuq nittama li minn hemm fuq, almenu dejjem naħseb li hemm fuq irrid immur, narakom minn hemm fuq u konvinta li se tkunu qed tagħmlu ħafna u ħafna ġid mal-anzjani ta' dawn ta' dan il-pajjiż. Grazzi mill-qalb.